Helo! Fy enw i yw Betty Campbell. Cefais i fy ngeni yn 1934. Sbel yn ôl, roeddwn i'n prif athrawes, ond nawr, rwy'n cerflun sydd yn sefyll yng nghanol Caerdydd. Ohh! Ohh! Ohh! Mae'n anodd bod yn gerflun. Yn enwedig pan mae'r blinanod hyn yn glanio arnoch chi. Cyn fi, doedd dim cerflun o unrhyw fenig pwysig yn unman. Dim un. Cefais i fy newis o'r holl fenywod pwysig yng Nghymru. Roedd pobl yn meddwl fel o'n i'n cael fy ngofio dros Cymru i gyd. Ond, yn enwedig y lle fwyaf pwysig, y lle cefais i fy magu, a'r lle gorau yn y byd. Ydy unrhyw un yn gwybod ble yw'r lle gorau yn y byd? A'r lle'r gorau yn y byd yw Butetown! Yn y gorffennol, Tiger Bay oedd ei enw. Yr enw Cymraeg yw Tre Bute. Nawr, roedd yn agos i'r hen ddociau a'r môr. Roedd yn lle ffyrnig a lle caredig. Roeddwn i'n y prifathrawes ddu cyntaf yng Nghymru. Y prifathrawes yn yr ysgol Mount Stuart Primary. O'n i'n caru mynd i'r ysgol. O'n i'n caru mynd i'r ysgol mor gymaint we nes i cymryd Arholiad anodd. Er mwyn cael lle yn yr ysgol fawr crand o'r enw Lady Margaret High School for Girls, roedd genddi breuddwyd i newid y byd a bod yn athrawes. O'n i'n teimlo'n mor cyffrous i rhannu fy breuddwyd gyda fy athrawes, ond ydych chi'n moyn gwybod beth roedd hi wedi dweud wrtha i? O na, cariad, bydd yr problemau yn ormod i ti. Roedd hi'n meddwl, fydda i ddim yn llwyddo, jyst achos lliw fy ngroen. Fel bod cael croen ddu yn problem. O'n i'n teimlo'n mor drist. Ond, o'n i'n gwybod pa mor bwysig oedd e i profi fi fy hun drwy gallu llwyddo. Fel roedd fy mam fi'n arfer dweud, Cofia Beti, dwyt ti ddim yn well na neb, ond eto, does na neb yn well na ti chwaith! Wel, roedd hi'n iawn. Wnes i llwyddo! A roeddwn i'n y prif athrawes ddig cyntaf yng Nghymru! A wnes i addo'r dysgu plant am hanes Pewtown trwy llygaid i. Ydyn ni'n barod i ddysgu? Gwych. Nawr, nôl yn 1800, dros 200 mlynedd yn ôl, roedd Caerdydd yn lle fechan a thawel. Pam? Wel, roedd yr glo a'r haearn y peth mwyaf pwysig pryd hynny. Ydyn ni'n gwybod pam? Wel, achos y chwyldro diwydiannol. Cafodd peiriannau ei adeiladu i drosglwyddo'r glo a'r haearn ar draws y byd i gyd. Yn 1839, cafodd y doc cyntaf ei adeiladu, a hyn oedd y dyn a wnaeth prynu y lle. John Crichton Stuart, ail ardalydd Bute! Nawr, roedd e moyn gwybod i pawb roedd e'n berchen y lle. Roedd Caerdydd wedi tyfu'n gyflym iawn! Nawr, dychmygwch y lle Mwg yn yr awyr. Craenau tal. Dŵr. Trenau yn trosglwyddo'r glo a'r haearn. Ww! Mae popeth yn digwydd! Nawr, symudodd llawer o pobl i mewn i Caerdydd. Dewch! Roedd yna dros 50 o wledydd wahanol yn byw yma! Roedd fy mam i wedi dod yr holl ffordd o Barbados, dewch! a fy nhad yr holl ffordd o Jamaica i byw fan hyn yn Caerdydd. Roedd pobl yn dod o Jamaica, Barbados, ar draws y byd, y Yemen, Somalia, yn dod i'r Caerdydd. Yn 1914, I 1918, roedd rhywbeth fawr wedi digwydd ar draws y byd i gyd. Beth? Y Rhyfel Byd Cyntaf. Nawr, fe farwodd llawer o filwyr yn ystod y rhyfel. Ac ar rai daith yn ôl, roedd y bobl dau normal nhw 'di mynd. Roedd dim swyddi 'da nhw hefyd. Nawr, symudodd llawer o pobl newydd i mewn i'r ddinas ar llenwi swyddi gwag. Ond pan ddaeth y filwyr nôl, roedd dim swyddi ar ôl i nhw. Nawr, roedd hyn wedi achosi'r terfysg. Roedd y dynion croen gwyn yn crac iawn gyda'r pobl croen du a brown. Nawr, yn fy marn i, mae hyn yn hiliol, hiliol iawn. Hiliaeth yw pan yn ni'n meddwl y ddylai rhywun sydd yn edrych yn wahanol neu o gwlad wahanol dim gallu cael yr un peth a ti a fi, a fod nhw'n pobl drwg. Nawr, yn anffodus, mae hiliaeth dal yn fyw yn y byd yma. Ond dwi'n credu y ddylen ni trin pawb yr un ffordd y fasech chi eisiau cael eich trin. 1939. Roedd yn blwyddyn pwysig ar draws y byd i gyd. Yr Ail Rhyfel Byd! Roedd bomiau yn cael eu gollwng ar Caerdydd! O, dw i mor ofnus! Roedd pob ffenestr wedi cael ei gorchuddio! Chic! Help! O, mae'n mor swnllyd! Help! Awyrennau! Yn yr awyr! Mae bom yna! Na, help! Help! Yn anffodus, cafodd fy nhad ei ladd. Pan o'n i'n chwech mlwydd oed. Roedd o wedi bod i ffwrdd yn gweithio ar llong o'r enw Ocean Vanguard pan gafodd ei daro gan dorpedo. Yn 1953, priodais i fy ngŵr, Rupert, a cafodd ni pedwar plant! Roedd yn amser cyffrous iawn yn y bywyd i. Hip hip! Hwrê! Yn 1960, dechreuodd y coleg lleol hyfforddi merched i fod yn athrawon. Cofies i am fy mreuddwyd, a phenderfynu mynd amdani. Roeddwn ni'n un o dim ond chwech o ferched gafodd lle yn y coleg, y flwyddyn cyntaf honno! Cefais fy swydd cyntaf yn 1963, yn Llanrymni. Ond rwyf yn un breuddwydio pob dydd am ddod nôl i Dre Bute i dysgu. Yn 1964, roedd y Cyngor wedi penderfynu dymchwel Butetown i gyd! Roedd rhaid i fi pacio lan a symud o 'ma. Peth. Yn 1966, penderfynodd y cyngor adeiladu fflatiau newydd sbon. Ond erbyn hyn, roedd pawb wedi symud mas o Pewtown. Adeiladodd nhw ysgolion newydd, tai newydd, lle i swyddi, Ond y peth fwyaf pwysig, cefais i fy swydd cyntaf fel prifathrawes yn yr ysgol fawr crand o'r enw Mount Stuart Primary. Yn 1987, penderfynodd y cyngor ail-greu y dociau. Roedden nhw wedi adeiladu llefydd i bwyta, Fflatiau newydd a siopau hefyd ar lan y dŵr. Nawr, mae'r Canolfan Mileniwm wedi cael ei adeiladu 'na, a'r Senedd. Mae'r pleidleisiau pwysig ar draws Cymru i gyd yn cael eu gwneud yn yr Senedd. Ydyn ni gallu edrych a cymaru y dociau yn 1900 yr holl ffordd i heddi! Fyddwn i ddim yn meddwl fydd llongau arfer mynd trwy ddinas gyda'r glo a'r haearn. Wel, mae'n tebyg fod hufen iâ yn fwyaf pwysig na'r glo erbyn hyn. Wel, beth amdana i? Wnes i helpu creu rhywbeth o enw Mis Hanes Pobl Ddu yn Nghymru. Nawr, mae'n digwydd pob blwyddyn yn y fis Hydref, so rhowch eich yn eich calendr. Mae'n atgoffa ni am hanes A pobl sydd yn edrych fel fi. Trwy gydol y flwyddyn. Os chi'n cofio unrhyw beth am fy stori i, Betty Campbell, y ferch fach o'r ddociau, gyda breuddwyd i bod yn athrawes a newid y byd, wel, wnes i, a chi gyd gallu wneud e 'fyd. Pan mae rhywun yn dweud wrthaf fod ti ddim yn gallu gwneud rhywbeth, mae'n iawn i deimlo'n drist, ond yna, dewch i profi nhw anghywir, a gwnawn siŵr dy fod di'n helpu pobl arall i wneud hynny hefyd. Dewch i'n weld fi yng Nghaerdydd a dweud wrthau am yr holl bethau gwych rydych chi eisiau eu gwneud yn eich bywyd. Dw i'n caru clywed straeon. Mae fy ngerflun i'n dweud straeon dyw llawer o pobl ddim yn gwybod amdan Tre Biwt. Y lle gellwch chi gweld y byd mewn milltir sgwâr. Tybed, os oes 'na straeon neu hanesion am eich cartref chi? Beth am ffeindio mas? Byddwn i wrth fy modd yn clywed amdanyn nhw. Hwyl fawr!